Сәлам, сәлам, дуслар! Если сез бүген бүген минем беренче видеомны карыйсыз икән, минем исемем Динара һәм минем каналыма язылыгыз. Безнең яңа видеобыз Минем телефонда нәрсәләр бар икәнен төшерергә булдым. Нинди программалар белән мин деш кулланам, ниләр белән мин әзрәк кулланам, нинди уеннар уйныйм, да да мин уеннар уйныйм. Була. Вот. Нинди программалар белән мин фотоларны обрабатывать итәм, ниндиләр белән видеолар төшерәм, барсын, барсын сөйләп китәм, бәлки сезгә дә кирәге чыгар. Киттек, минем белән калыгыз. Менә минем рабочий столда шушындый фото. Просто үзенең стандартный фотосы, алай куйганым юк.

Әйткәнемчә, мин бала хамында уеннар уйныйм, звездопад, анда төрле кристаллардан бер-берсенә тидереп шулай очколар җыясың, төрле головоломкалар, анда мин инде бу звездопадны 2014 елдан беле уйныйм, уже 4 ел, кстати, бик кызык уен. Потом дурак, дурак уенын соң һәр представление, карта белән уйныйсың, потом правда или действие, тоже челленджларга кызык уен. То и лето. Бу приложение турнамент отдельный видео төшерәмен. Тоже кызыклы уен. Правда, тоже, тоже шел то и летога ошаган. Да или нет, например, сез беренче сорау бар анда. Например, например, алырган бу сумканы или юкмы? Басасыз, например, мында ответ өстенә. И вот нет, дип чыгара. Теге

Такси инде бу Авитоны беләсез инде Сбербанк приложениесе икенче биттә Шазам монда, например, сез ниндидер җыр тап э, җыр уйный куядыр. И шул җырны табасыгыз килсә, монда Шазам нотка гына басасы. И ул сезгә җырны табып бирә. потом юла бу тоже эзли торган теге объявлениелар приложение ссылаю посылкалар өчен лайк сон бу ябучылар өчен эзләнү э, тело сен поддерживать итер өчен весна әмма син күпме ашаганыңны нәрсә ашаганыңны яздырып барып була прям например

Этим хәзер укымаймы? Апстордан юкка чыкты, может и хәзер добавили торып әйтә алмыйм, карарга кирәк. Яндекс такси, инде почта Mail.ru, Иви, бу Ивида мин кинолар карыйм. Вообще, ребят, приложение вообще шуй. Потом события, бу көннәрне саный торган приложение. Потом кардио, мондан

Тәрҗемә итеп бирә. Золотое яблоконың приложениесе Едодил. Едодилны сез беләсездер инде, анда төрле кибетләрнең, например, нинди кибеттә нәрсәгә акция бара, төрле ашамлыкларга, төрле продукцияләргә, төрле кием, юк киемнәр юк анда, ялганлыйм. Вот э, Казанда шәһәрне билгесездә, нинди шәһәрдә, нинди нәрсә моның белән бик күп кеше куллана, Кстати, бик уңайлы, бик әйбәт приложение. Соврак интернет, авылда булгач интернет җүнәп тотмый. Потом радуга вкуса был э, суши ролл на заказ били торган инде. Get такси, потом бургер кинг на приложение, потом KFC на приложение, Сбербанктан спасибо бонусларым. Джум, Алиэкспрессның аналогы, только Алиэкспресс

Аны для начинающих. План для начинающих бар. Ике этаптан тора, например, беренче көндә. Нәрсә эшләйсең син? Прыжки, подъемы на стол, анда төрле менә вот әйберләр. Көнгә ике этап, менә беренче этапы и монысы икенче этапы. Ну вот, икенче этап авыррак бара. Потом или промежуточный план бар, план для продвинутых пар. Вот. И потом анда инде для всего тела, для пресса, для ягодиц, для рук, для ног.

Лайттырып бара аласыз, э, алдым, алдым дип карагыз, инде приложение шуңа хәле уйланып бетелгән. Даже викторианская диета бар. Сүз юк, вообще молодцы. Потом китә Uber такси, потом клавиатура татарчаныкы. Пандао бу тоже аналог AliExpress Джумның. Манда син э, заказ бирәсең әйберләр, и шул заказ биргән әйбердән сиңа баллар кушылып бара. Радио иногда тыңлыйсы килә вот бу э, бу нидә бөтен сөйләгән приложение сөйләп чыктым потом социальные сети монда почта вк приложениесі инстаграм так спрашивай whatsapp вк лайф вк лайф прямые трансляциялар чыгару өчен вкда и телеграм потом китәбез фотоларга

Потом менә монда ремикс капасасыз, например, безнең хәзер яз килде. Сөйлисез spring, spring, spring. И менә шундый стильдә сез фотолар ясый аласыз. Например, монсы төрле язулар белән аның үзенең фильтрдагын кушыла. Ну, тоже бик бик Кызык бигебет приложение. Ул төрле анда любовында бар, анда нәрсә генә юк. Кстати, вот шулай йөртә аласыз, моны кайда кирәк була әйберсезгә язулар. Болай можете. Вот. Әйбәт приложение. Так, потом Light, uh, Little Moments. Бу, э, бу приложениедә мин яратам. Э, сүзләр язырга анда төрле стильдә сүзләр чыга. Э, фотоны сайладым мин. И, например, диске текст. Так, мында мында үзегезнең текстны яза аласыз инде төрле шрифт белән. И ялгыш, и менә монда мин кулланам күбрәк үзләренең

Фат үзе чыгара уже. И моннан төрле идеялар карыйсыз. Просто интернетта Google, Яндекс, Мальдан бергә җыя шул поисковикта бөтен фотоларны силәрне вообще тоже кызык приложение бу приложение соңгырда бик күп утыра башладым төрле идеялар уйлап табырга вот потом пикси Бу приложениедә дә фотоларны ясыйм. Хәзер. Так. Например, например, фото. Һаманда шулпер фото. Фильтрлар салисыз үзегезгә, нинди фильтрлар кирәк сезгә, например, мондый бар, мондый бар. Так, потом текстуры. Ну, монда күбрәк шул ни өчен кремниевый фильтрлар өчен, прикольный фильтрлар бар анда. Потом Snapchat, аны хәзергез беләдер инде, мыеклар, төрле әйберләр куеп биткә төшерергә була. Иншот бында тоже мин фотолар, видеолар ясыйм, ашып тормый. Тоже шуңа ошаган аналоглар инде тоже фильтрлар, төрле язулар язып була. Бумеранг маса инде Instagram өчен Селкенә торган анимационный фотолар ясарга флипограмм вот тоже прикольное приложение. Моны миннән күп кеше сорап та язган инстаграмда. Хәзер сөйләп китәм инде приложение бу. Так, добавляется фото.

Так, и нарисовать кабасабыз менә мин моны белән гел кулланам. Так, төрле төстәге сүзне сөйлим. И вот йөртәсен. Ул ул прям а, музыканың ритмына итеп яна, например. И эффекты сөйлисез тоже вот. Төрле гомнәм шундый эффект бар, мондые бар.

Крепштаться, конечно. Телефон турында юк шуңа күрә бик бик озак карап димәй бер тә категория. Белән менә шундый стильдә фотолар ясый аласыз инде. Ул үзе сезгә ясый, фотосын загружать и шундыйны китереп чыгара. Так, потом PixArt.

Полароидка төшергән фото шикелле фотолар чыга. Төрле анда син төшергәндә күрмәсен, төшергәч кенә чыга. Төрле янында бликлар чыгара үзенең. Хәзер мин үзем төшергән фотоларымны күрсәтәм, ничек була ул менә. Монда төшергәндә бер нәрсә күрмисез, именно шундый төрле нияр чыгара, и монда дат чыгара. Вот шундыйрак. Ни?

Авызны ачып торасыз, кемнеңдер сөйләгән, җырлаган тавышка инде. Минем видеолардан күреп беләсездер. Потом сплейс, тоже видеоларны монтировать итә торган приложение и рика рика э, блесткалар ясый торган видеога. Вот. И так. Вот шундай приложение бар, Get Contact, э, яңа чыккан приложение әле бу, вообще бер атна элек кенә булмаган кулланылышлар, например, сез монда үзегезнең номерыгызны язасыз. Так. Вот чыгара и анда карыйсыз нинди сезне кемнәр диеп сохранили кешеләр. Вот тоже кызык, прикольное приложение. Попробуйте пользоваться оно, блин. Потом все. А, и мында ахырда Мини мини бозыклар был үзенең айфонның фото, сообщение и фото. Төшерергә инде камера. Шул. Бетте. Менә менә шундый приложениеләр иде.